u chingheliwa Hambi na swi nga loko ka vona u nga na bara yes na basike rinene swa ka tsaka vona xi lexi nga na vhilwa i roll on ntsena
loyi a twaka ku nga ri bmw ya hulu a yi kahle ne a xavi ya yena hi vona loyi a twaka ingaku bmw ya hulu ya xikhale swa endleka ka vona xi lexi nga na vhilo ku ri roll on ntsena manaja philani kata ku ri n'wina mi bicini hi hi bokati na bandi mi titswinyi bandi swi nga vula swonaikombiso ku na vavanuna i nge i sweswi i titsimbelatsimberini bohina

eh hile ka timenemene ta ka a mi vulang kahle wa nga rhandza energy vuti sana a mi nga a mi ku thwaseni n'wina ne a mi ku thwaseni a nga ku mi vula nga ku a mi na energy va n'wina va a hi sunguleni kahle mm, mm. ni ku la hi le ka timenemene ta ka gaza hi le ka timenemene ta ka a mi nga ri kona hinkwanya swo yini

Timovha. Ah, timovha, i timovha.
A bina. Ah. Em, eh, hulu va xave movha ne Yeah. Eh, ni kombela xo sungula before ni ya mahlweni loyi a screenshotaka mahungu lama mina na ray hi va ku hi matsalini hi hulu a yisela ka hulu Ni kombela sweswi i screenshota i ya va byela ku ri Hi te congratulations.
Eish! A va khetisa hulu. Um, hulu va xave movha congratulations ku na swivulavula ku na ti-compliments mara ku na swivulavula Yeah, yeah, Eh, yeah. after that eh, hulu va xave movha hi vone hulu movha ya hulu yi sasekini mara ku na lava va ngo eh, i think ka facebook ni hlangane na if not for its three post yeah. leti a va vulavula hi hulu va criticiza van'wani va ku ri hulu movha leyi va nga yi xava ya 2012 mm. eh, va stata na amount ya yona eh, van'wani va ku timaileji a na hala ku ta kwalano va ku van'wani va ku yi fambi 100 eh, and something thousand van'wani va ku movha ya second hands a yi ri ka uber black

u, u, u, u, u, hi lero u chingheliwa Hambi na swi nga loko ka wena u nga na bara yes na basikeri yinene swa ka tsaka vona xi lexi nga na vhilwa i roll on ntsena
mara u nga ta chinghela hula kwaxa ene bmw ne a wu nge- u nge- yi kahle liya

Tingana.
Tengo. Eish, and leya ya hulu yona ya ring Yeah, yona yeah, ya- yeah. yona ya Yeah. fikiya So, Yona recent.
then kumbe na sesi maria guys ne yo eish. sesi maria i mhani van'wana a va ri ku trendeni ngopfu ka tiktok uh, recently ne va kha va ba tinghoma ku hi mina rila

lava mhani lava va nga endla video va tlhela va rila ne um a ni no ka ni nga tivi ku xana ku va u feliwe n'wana swi vula ku nga ha tsaki na na a wu hili se lava mhani na lava va nga endla video va ku ri a a ni ali ni nga va ni nga ri lonene ni nga ri lo basa ni ngo endla swona mara a swi nga bohi ku munhu a ta fika a khometa a ni tsundzuxa hi ku loyi n'wana ma ta va za va rila and ni believe loko va endla video liya a va nga byelangi ku rila because va sungule va nga ri ku rileni yes mara pheni liya yi va yi vuyi hina tipheni to tala mati ya hina na tona ti nga timbilu ta hina home liye loko hi tala tlhe fika hi mi entertain a swi loko a hi hlangana mintlhontlho ha ti hlangana na tona heyi ha tlhaviwa hi matlhari heyi ha copiwa ha tirekere copiwa hi tirekere navusiku Hey. mara ne hi a ha huma ka swona we try ku va hi endla swilo leswi nga ta hi tsakisa hina Hina. phela va nga masiku nkarhi rin'wana u cina xibelani u posta timhaka ta ku la ku kuma ti- ti-likes va nga vo I'm happy, Yeah, I'm I'm happy, happy. yes, Posta. yes, a kuma yes. two likes a nga cinele helo yes Must yes be- ni voni nakateka kha cinacina laha handle laha ni ku voni u ri ka call Eh. ya a ku peng, peng.
se se mhana vani i think impela a swi nga ri necessary

Ah, Esta voy a caer, esta voy a caer. And esta buena pass.
so, So, I yes. think ne, I was wrong wa munhu la khome this. Eh, swi ri swi wrong swi wrong eh, and eh, swi tikomba ingaku i account yo creatiwa Yeah. Eh, because ni sure ku hi lava vo user Vo user, Vo user, three eh, billion. yeah it's Mm.
very wrong ku la ku twisa munhu ku vava lexi ni nga xi dyondza hi gaza i ku you- you guys you are very good hi ku twisa munhu un'wana ku vava Yeah, mu- Eh, I mean, I mean munhu a nge tsaki mhani ka vo n'wi mi hleketa ku loko munhu a loveli hi n'wana u fanele a tshama yo dzoha handle ka lovela hi n'wana ku hava munhu o ka nga loveliwangi na hina hinkwenu laha hi nga laha hi loveriwile ta swi vele ku hi ku endla swilo ho penga hi mhaka rifu leriya n'wana wa loveliwile hambi u nga ri n'wana mm. maxaka huku swi swi
yes vanhu to love vanhu va loveliwe ngopfu so eh, ku va munhu a loveli- loviwini- loveliwini a swi vuli ku ri u fanele a ya inani a va tshama a u fanele a dzolile hila sesi mariya yana ni mahlweni mi endla leswi mi endlaka swona mi- mi- mintlhontlho ka gaza mi ta hlangana na yona and then tin'wani ti-comment n'wana mhani mi nga ti-entertain van'wani vo lava ku mi wisa vo lava ku mi vona mi ri down loko mo tshika tiktok

mm.
ah, makamhani egna mathangani a va eh. yi cape town n'wana wa vona a graduata xipfuvani mm. a hina hi nga vula sweswo um ku va na vanhu that time loko mhani egi na mm. kulani va sungula ku endla ti-video so a ni mazi ta ku mhani egi munhu wa ku va vulavula swin'wana nkarhi n'wana kuma ku rin'wana a swi va khomi kahle then va sungula ku athaka n'wana wa vona mhani egi i vito ra n'wana loya i kulani i kulani vanhu va ku i xipfuvani just because ungazuko vanhu va gavaza u te kulani i xipfuvani a wu ri gavaza
igavaza karhi va nga tshama va na ku kokelela na kokelana ah. ivi se va loko va retaliata mhana unnecessary va ku i xipfuvani ah. ivi se xivuya round two hi buswa leswi ya byo Oh, khorisa. vutswatsi Bya- bya bya- khoriwa bya- e- bya- eplain bya dzini Yeah. Eh, So- so ivi vhele ku va na graduation a graduate a swi saseki ngopfu na yona eh ni yi vonini vlog ya yena ka tiktok a kha- a kha- a kha- congratulate a ngheneni xikolo ka namba heyi Eh, becoming a graduate Yeah, yona ni vona na swi april namba ngopfu. yes ivi se va ti humesa ke na nuna va ya cams bay ivi va ku tha hi swimwe mm. va humesa lomu ka thanga lomu mm. a ku basa ku basa thanga manani mm. oh. mm. ku saseke wini ha i manegi ya i manegi va humile ya ni ri voni ni ri voni thanga thanga na mina ni ri voni ku thanga i thanga a ri a ri ra tswatse

yo
no no endla xifananiso ku ka vavanuna manager philani kata ku ri n'wina mi bicini hi hi bokati na bandi mi titswinyi bandi swi nga vula swonaendla xikombiso ku na vavanuna i nge i sweswi i titsimbelatsimberini bohina Eh, ah, Wa- bye, bye. abulana manager phela- manager phela wafitwa ku- Shut up, in a way.
Shut up. Sorry, I can't go forget All bitch right. in the book. Then, kungena semi the pro lam Yeah. semi the pro umisa album umisa album after maybe 20 something hours a tsala post leyi a ku i Jack know a mi nga swi hleketi mahungu hi lawa ni ta va ni yima ku endla music kusukela sweswi mm. yi kwini crowd leyi performaka na semi tigigini yeah. ti kwini ti-fans leto fikisa 20 000 25 000 likes ka facebook ya semi the pro mm. to kala youtube or spotify na mm. va kwini vanhu lava a va ni rhasela va ku va lava album mm. rirhandzu ra nomo that's why loko xitori xi kala ti-views to ringanela eka thelevhixini xa susiwa mm. se na mina ni ta va ni dlina kwala Hi ku endla tinsimu hi ta hlangana tigigi ntsena inkomu.
Se u tshike ku endla tinsimu se the pro hi mhaka ku ri a nga kumangi sapoto ya ku vanhu va xava ti va streama kumbe eh, vanhu eh. ya swi tikomba nga ri ti-after album loko yi release-wini a ku vangi na ti-views kahle okay ti-views a ti fambangi hi ndlela se a nga tivi kwala ka ma eh, Yeah, eh, mm, ya marketing mm. marketing yi na nkoka ngopfu um eh, marketing ni tshama ni kha ni byela ti-event organizer yin'wana event organizer liya laya liya obvious ya swi tiva mm. ku eh, loko u endla organ u endla event u fanele u investa ne le ka marketing mm. vanhu lava nga ta ku endlela marketing u fane na vo u va hlaya budgeteni you cannot just say ku ri hayi le ku endleni ka gigi a bungeni in a yi maketiwi na gigi yaleyo um a fane tshikani pride eh a fane a tshiki pride semi eh a kuma vanhu ti influencer a swi bohi eh, okay a swi bohi hina kumbe a swi bohi mani mara a fane a kumi ti influencer But the content creator, ta kota ku katsa na n'wina. Ah, ne- ne- So, Mari. va n'wi kota ku va n'wi promotela dayideni Yeah. mina i believe ku ri xi xo fana na event swilo swa ku fana na ku humesa ti-album swi lava ku promotiwa wena u ri one u nge swi koti hambi wo ri na hundred for hundred what what k followers i nge swi inani that's why van'wani va kwata loko hi nga va post-elangi va ri na ti-followers to tala va kwata loko hi nga va post-elangi. so um a swi bohi ku u posta u ri wexe mara um kuma na van'wani va ku postela hambi u va ri na ti-followers to tala kuma na van'wani va ku postela se mara ya hi mahlweni mhm. ivi loko manyangatsi Yes. eka ti-post a ku ri swi tikomba nga ri hi kona hi vona kahle post le mara mm. mhaka ta ku ri semi the pro u ti endla yini se u kopela yini si data xana xi nga ri ku fambeni hi loko xi ta semi the pro xi ku mm. va loyi a va tsake njhani xa ha to tlanga mfanyana na ha to karhata a ni swi endlela ku vona valoyi na va va mina vamavhelo a ku mi ni ri ku ri strategy wa ha la ku ya mahlweni album yes a ku album yi be ku ba a he madalo teka manyanga a ti ko va xidludla lexi tsoniweke hikwako so va na nkana vanhu lavaya mm. mm, hi ku switsongo mm. xi vuye mm. xi ku mi byela manyakatsi ku xirho lexitsongo xi nga n'wi bayizisi phela dayideng yi endla u jamuka mm. ende swi vangisa na nkanu se laha se midepro a vulaku leswaku manyangatsi u na xirho lexitsongo u na xipipiti lexitsongo a what if maybe ku na swichirhana swa manyangatsi yi n'wi byela swa humelela swa humelela swa chasanyana swi tsalo hi n'wanuna swi rhayisa ngopfu ti-eyebrows ku and mm. alo u nga chinga and all that mara loko se rey papapima va ya va ku byela hi xipipiti mm. swi vula yini eh. loko va tshamile va tshama va ku kala xipipiti

xi tshama xi vona boti n'wana mixhoza a gigini eh. xi yi navela xi ku leyi boti eh. ni lava ku yi nyiketa sangu namuntlha ne eh, i ri basa yona guest house xi ku ni ni vona yi mbali kahle yi sa ni voko ha leyi khomixini xi ku loko ni fika hi yi hluvula no komba ku yi na tibolo to tani ta mixhoza

Taka Shiko mic. ile mic.
Sh- Mm, Too much Sheila. bump.
Yeah, he was giving Chinga back to the perfume. community. You- Eh, eh, Alangwana.
Shingaperformi na. Ngape- acha apepo mangi. Eh, xo manje Xibedhlele va teka xo manje xilangwe. famba. So papa run it back ku kusuka um a a xibedhlele but Yeah. eh, ndima leyi va nga yi teka ni phela va twa nga ri lewe kha yi trenda ka tiktok swi endla mali ata swi endli mali mara eh, swi le ku dlayeni ka tigigi ta yona Yeah, swi le ku- yi dlaya tigigi ka rama nga ta yi rhama hikuva ta swi kota fika le khomaka la ku vulavulele kun'wa ximanga yi ka se e karele ngwa ximanga e karele ngwa ximanga eh, la ku twa ngwa ximanga i think vanhu va va va mm. va va va va fambaka na yona mm. ve le ku tsakeni hi ku vona ti ti ti likes ta ka tiktok a ti na mali a ti likes ka tiktok a ti na mali mo hi byela hina hina hi dya hi ku promote hina hi dya hi promote na loko hi bita ku ta fambisa mitirhi va hi vona ka tiktok so ti likes a ti na mali ta ka tiktok so swi nga ndzi ka vanhu va ka tsakisa ku byi le ku trendeni Yo. mara va nga ri swi voni ku byi le ku onheni ka bindzu ka brand ya yena ka brand yi le ku onhakeni Yeah. a va nga n'wi rhambi vanhu mi le ku onhele ka n'wana wa vanhu brand and the likes a ti na mali Yeah. hina loko mi hi vona hi ri so hi dya hi vu-mc hi dya hi ku promota ti-business ta ta vanhu vanhu va senda mali ti-likes

mi nga ni byela loyi n'wa ximanga hlamala loko yo kahleke tin'wa ximanga tin'wa ximanga la khoma eh. and loko o ya sweswi n'wa ximanga mm. va ta hosta life va ri kahle va ri va ri right kahle nete a famba eh, ta sa va bifiwa manager philani mane va vula manager philani mm. loko yo ya sweswi manager thembisa ni eh. va ta va kahle ngopfu va ta tshama kahle va va right va ta spenda ta va kha va hleka na scotch loko va famba mm. ya sungula mi ta ngo to kombe munhu la nga na foni foni a nga na tiktok la n'wi dvd a posta
then ku va na leya en'wana eh, luya ve ri i cwecwe mm, yo justice for cwecwe ya hi laha ni nga mm. vona ku vanhu va ka gaza va wela swilo swi hehla mm. phela mata swa cweca swi humelangi na eh, this year e swi humelele last year mm. around september october kun'wana le ndhaku le ndhaku mm.
mara vanhu va endla nga swi humelela sweswi mm. se a hi ngheneliwini last week a ni ri kaya hi sunday mm. swaku ku na life va ku hina ti-content creator va gaza boxa a va le ku endleni justice for cweca mm. hi attakiwe ngopfu hinkwani na n'wina hi bota mukatsini kwalava va nga vulavuleli ni nchumu eh. mara xi nga ni vavisa ku va ni athaka njhani a va mm. rhanga va lava ku cheka ku ni busy ku fika ku a ni nga ri na tibizi a ni ri busy mm. number two mm. cwecwe wa le eastern cape the very same people lava nga le ku ni athakeni hi mina ni nga humesa movha ya lava kokwana va le freedom park va mutsonga ya va lava lava a ku na wun'we a a a ri kona a va kumekangi mara va swisa ni hi ringeteni ku huma ya lava mara a va lavangi ku la ku at least gaza boxa for matsonga u zamile va la ta ni attack hi ku ni timhaka ta le Eastern Cape leti. Cape. vona va endli yini a va endlangi nchumu ende van'wani va kona va kona round mara va lava ku va nthaka hi ku coca ni postanga Mm. loko ku ku lova eh, ku ku lahleka ku la ni xirinda ya hi poste hi famba a ku ri mina swikhongelo budusa na na leadership murhangeri na Amri- ya Mari- marima ya yes lava hi ngaya ya hosta swilo leswiya Yeah. ku chuma leadership yes a va tini vanhu siku leriya he A mara ku tele. ti-influence

Nakona xin'wana lexi vanhu va faneleke va xi tsundzuka a ni a ni u content creator u tshama u posta and though sometimes wa sacrifice ku at least vanhu va mina va nga borheki tifans ta mina ti nga borhi mara va fanele va tsundzuka ku sometimes ka humelela xilo xi trend u kuma ku wena nkarhi wolowo a wu kona ka ti-socials na wena u na swin'wana swa wena swa personal Yes. ma ni twisisa Ma vona?
so mi ti- mi wisisa ti-content creator guys a wu swi tivi ku yena s- s- la nga kona u u le humeleliwa ka yi yini mathyeka swin'wana na swin'wana mi rhanga mi yi vutisa ku u free na endla video yihi
phela a hanyika tiktok fana lavo va swikweleti ne i'm always mm. busy ku ni nga fone vanhu endla swa swikweleti and stuff ne a ni foyine mm. a ku kasi na sweswi mi pfuna loko swi te yini ni tlhela ni ku byela ku phela ni teni la mali mm. no ku pfuna hi nkarhi wa mina so it's not by force it's not by force you understand nkarhi waloyo a wu swi endla ngopfu a swa ha ku sungula and a wa ha ri na kaya a ni ri na kaya hikuva hi le vuton'wini loko hanya ku na swin'wana swi nga swi nghenelelaka swi rhalanganyi heyi

a ni huli xavi bmw mm. xi ku ha sikoni va ta hi monya ngopfu va nga xa movha mm. i big a xi lavi eh. xi xi xi xi suka xi nghena egavaza eh. xi ku suku i celebrity ya south africa hinkwayo mm. then gavaza yi n'wi tiva kwahala ka ndindza na vo maxotswi
so eh, bliss boy ne

ya ni swi vona ku big xi busy ivi then xi ku xi ri ni heta ku twa xinghoma xa benet mm. eric mbombi eric mbombi wa vula bliz boy eh. na n'wana ndhuna a swi bi n'wana ndhuna i mani n'wana ndhuna i mani xi vula tlawu
xi ku eh xi post chela chela something hi vula hi rona ngile ya humaka eh. eh. se xi ku gabaza xeho xi- a xi tsala hi gavaza Mm. xi ri xi n'wi tsutsumini gavi a ni mali ya donation yi helini xi vula ku gavaza a nga ha ri A nga ha ri na na suku. suku. Hikuva mali ya donation se yi helini ku nge nambe eriki xi nga ri kona ku ri tipost ta misa loyi a ti lona big boy Wena big man. xiku i eric wo sungula ku nyiketa buruku misaveni

a va ri ya ku ri ya ku ri on Mm. va ri ya ku ri on swinene wu lava tsakanga hi xichava ku va va vutisini ku hi vona mani mara va hlamule ku hi vo xongi rhangani ku na swin'wana Eh, a ku na swin'wana Yi hlamurise sweswo. yi hlamurise sweswo Ku na hi yoho swin'wana. mi xongi rhangani ku na Swi tiva swin'wana swin'wana, Eh, eh. swi tiva swona. ende Tiva ni swin'wana- vone ingaku mara ingaku yi yi khechinyana yi hatla yi recover ya Ne? yi khechinyana ka video liya loko ni yi langutisa yi khechinyana yi hatla yi recover Mm. mara hunu va tivisa ku yi- eh hulu ni va tiva so eh va loko va ingaku loko va ri kaya ku na munhu a va sendelaku message ku phecha wa mi tolovela hulu mi nga yi ka thyaka ra yena loko ku ri ku a ku na munhu swi ri va fika va meditate hi riding liya mm. ivi swi vuya ku va nga ku gazaboxa la mm. mara ku ri ku loko va ha ri na gazaboxa a va ri ku hlekeleleni mm. that's why mina i believe ku na munhu loyi a va a va byeletelaka ku na a ground force leyi va influenceaku wena i mavito ra hulero ri tivaka

petrol ne Petrol.
Bo ka tshela petrol ne maranele maranele eh, va ta va yisela movha car wash loyi a twa ku nga ri bmw ya hulu a yi kahle ne a xavi ya Ya yena yena, ya hi vona kahle. loyi a twaka ingaku bmw ya hulu ya xikhale swa endleka ka vona xi lexi nga na vhilo ku ri roll on ntsena ni nga se rivala diamond walk

wa twa
se ah, hi ku pfala hi ndlela yaleyo mi ka mi nga rivala leswaku ri lembe leriwani i podcast ntsena leyi nga ta yi kha yi rhambiwa ka tiyunivhesiti hinkwato tala south africa i podcast ntsena yo va na timike to twala a ah, ya sungula loko hi vuyeleswa ha famba
xi ri i podcast yeyi one ka gaza yi nga na timike to twala
so i podcast yi ri one ya ku sungula ku vitaniwa yi famba yi thowara yes tiyunivhesiti and i podcast yi ri one leyi nga na equipment yo tirha ni vona van'wana va vekele laptop mara swi ri va lava fonini laptop leyi a hi presiwanga nakambe yi tirha yini so guys ne mi kha mi nga ri vana if mi lava ku yi catcha um eh, eh, ni tsundzuka loko hi ya vets ne Mm. a va pfumeli na vanhu van'wana ku va nghena va ta ta attenda swilo leswiya yes ya so na leyi city yo ka nga tivi ha pulana ku ta endla tlhela ka beach or ka njhani mm. laha munhu a nga ta va a tini laha camps bay eh. a mbale loko ri n'wansati a mbale na inani na xipanda tu joining guys eh hi tiphinini ngopfu eh na loko ku ri na van'wani mi lava ku twanga ku nga ri mi lava ku sungula ti-podcast ne eh mi nga chaki hi foyinela will help you yes. Eh, our producer va swi kota ku pfuna vanhu mi nga tlhe mi ta mi ta xuta kwala mara mahaya a ri ku ta mi ta xutela la hi la mali
okay ekc

la hi va ka timbelemele ta ka gozo hi vhe ku danko se hi karhele hi vudyele byo byi tele loko ma ha ku laha le ka se hi karhi wa famba u le ku fambeni ku dya dya Ne- dya dya passport ya ku dyela khongu for ya ya Ni- ni- ni vone na mfundhisi a giyazi nga ri va sendi swo senda la danko Ai.